Moien an häerzlech wëllkomm bei Mir maachen de Punkt. Ech sinn d'Leila El Hajwi, Är Moderatorin fir dësen Episod. Haut maache mir de Punkt iwwert engem ganz wichtegen Thema an zwar d'Demenz. Dozou hu mär schonn en éischte Video.

Dat wat dir grad gesinn hutt ass eng Form vun Demenz. Genaueres gitt der an dëser Episod gewuer.
An haut hu mär eng Expertin zum Thema Demenz an zwar d'Madame Christine Dahm-Mathonnet. Moien. Moien, ech si frou hei ze sinn.
Kéint dir iech vläit kuerz virstellen, e bëssen zielen wat wat der sou maacht? Ja, ganz gären.
Also fir d'éischt mol villmools Merci fir d'Invitatioun. Ech si ganz frou an esou engem super schéine Kader an mat esou engem interesséierte Publikum iwwer de Sujet ze schwätzen. Ma ech sinn, mäin Numm ass Christine Dahm-Matonnet an ech si Chargée de direction vum Infozenter Demenz. Den Infozenter Demenz, dat ass déi Berodungsstell hei ze Lëtzebuerg fir iwwer al Froen zum Thema Demenz ze informéieren an d'Leit ze orientéieren.
Villmools Merci. Meng éischt Fro un Iech ass, Wat ass iwwerhaapt genau Demenz?
Eng Demenz ass eng Erkrankung vum Gehir. Also dat ass, dass am Gehir esou verschidden, am Laf vun der Zäit verschidden Verännerunge stattfannen, déi maachen, dass d'Gehir esou lues a lues net méi esou gutt funktionéiert. An et sinn jo verschidde Saachen, déi vum Gehir gesteiert ginn. Dat sinn déi verschidden kognitiv Leeschtungen oder geeschteg Leeschtungen, wéi zum Beispill d'Erënnerung, also Gediechtnes, oder d'Sprooch oder d'Orientéierung oder Opmierksamkeet, Konzentratioun. A bei enger Demenz ass et sou, dass duerch déi Verännerungen am Gehier, also duerch des Krankheet, dass verschidden Informatiounen net méi sou gutt verschafft ginn, sou dass déi kognitiv Leeschtungen dann sou mat der Zäit no an no ofhuelen. Dat heescht, dass een zum Beispill ufänkt Saachen ze vergiessen oder villäicht Schwieregkeeten huet fir Saachen ze maachen oder sech iergendzwou op enger Plaz rëmzefannen. Ok, dat heescht, wann ech richteg verstanen hunn, dass alles mam Gehir also reliéiert? Jo, absolut.
Also dat ass wierklech eng Erkrankung vum Gehir. Et ass net, dass dat, dass Demenz eng Fatalitéit ass oder eppes, wat ee sech virstellt oder wat een sou, jo, wat een einfach sou mécht wéi wa, wéi wann, mee et ass wierklech eng Erkrankung. jo déi mat der Zäit och ëmmer méi weider geet, sech mat der Zäit lues a lues entwéckelt an déi awer och leider net heilbar ass. Ok, merci.
Meng nächst Fro un Iech, Christine, ass, Wat sinn dann déi éischt Zeechen, wou drop erhindeiten, dass een un Demenz leit? Also wéi ech gesot hunn, Demenz ass eng Erkrankung, déi lues a lues sech entwéckelt. Déi éischt Zeechen si meeschtens guer net esou evident. Also et ass éischter esou, datt et ufänkt zum Beispill mat enger gewësser Vergiesselechkeet. Wat awer net heescht, datt jiddereen, deen eppes vergësst, direkt schonn, datt dat direkt schonn Unzeeche sinn vun enger Demenz. Nee, et muss schonn eng méi grouss Vergiesselechkeet sinn, déi dann och mat der Zäit ëmmer méi grouss gëtt. och eng och en Afloss huet op den Alldag. Also et fänkt un mat enger Vergiesselechkeet, dat heescht virun allem mam Kuerzzäitgediechtnes, dass eng Persoun, déi concernéiert ass, net méi esou gutt weess, wat ass haut geschitt, haut de Moien, wat war geschter, mee par conter déi Erënnerungen aus der Kandheet oder aus der aus der fréierer Zäit, déi bleiwen nach méi laang erhalen. Also dat ass dat Gediechtnes, wat beeinträchtegt ass. Mee et kann awer zum Beispill och sinn, datt d'Sprooch manner gutt geet, also datt déi Persoun, déi concernéiert ass, méi Schwieregkeeten huet, fir Wierder ze fannen, fir Sätz ze bauen a fir Sätz fäerdeg ze man, oder déi ronderëm eng Saach schwätzt, ouni se richteg ze benennen. Voilà, dat ass dann, wann d'Sprooch concernéiert ass.

Meng nächst Fro un Iech, Christine, ass, Wéi een Impakt huet d'Demenz op d'Famill, d'Frënn, den allgemengen Entourage?
Jo, d'Demenz ass eng Erkrankung, déi net nëmmen fir déi concernéiert Persoun schwiereg ass, mee och fir den ganzen Entourage. Dat huet domadder ze dinn, dass eng Persoun, déi un enger Demenz erkrankt ass, mat der Zäit ëmmer méi ofhängeg gëtt vun externer Hëllef. dat heescht ëmmer manner autonom ass an ëmmer manner selbststänneg ass fir am Alldag eens ze ginn. Dat heescht den Entourage, also d'Famill, Frënn, déi sinn immens, immens wichteg fir eng Persoun, déi erkrankt ass. An jo, wat fir en Impakt huet dat? Ma dat engersäits, jo, datt déi D'Fleeg an déi Betreiung natierlech dann mat der Zäit ëmmer méi grouss gëtt, wou dann och déi Belaaschtung fir déi Famill och jo eppes ass wat se, woumatter se mussen eens ginn. An dann gesäit een och heiansdo, dass esou d'Relatioun sech verännert, also d'Beziehung oder d'Verhältnis zu, dass Kanner zum Beispill, erwuesse Kanner elo fir hir Elter musse suergen a wat se jo dat sech, Rollenverhältnis do dréint. Mee wat awer ëmmer ass, oder wat een an de meeschte Fäll awer ka gesinn, dass den Zesummenhalt awer an der Famill dann gestärkt gëtt, well jidderee sech muss méi op den anere verloossen a villäicht well och eng vill méi déif Beziehung an der Famill dann oder am Entourage doduerch entsteet. Ok, merci. A fir d'lescht Fro hu mär iech dann de leschte Video preparéiert.

Ma ech sinn en Enkelkand. Bea. Dat kann net sinn, ech hu keng Kanner.
Ass et méiglech eppes ze maachen, fir den Prozess vun der Demenz ze bremsen oder méi lues ze maachen?
Also wéi der um Video héieren hutt, ass do iergendeppes ze maachen, fir de Prozess vun Demenz halt méi lues ze maachen?
Jo, also wéi ech gesot hunn, Demenz ass eng Krankheet, déi een net kann heelen, mee een kann se awer behandelen oder d'Symptomer och behandelen an och de Verlaf verlangsamen. Do gëtt et zum Beispill, ass et ganz ganz wichteg intellektuell oder geeschteg aktiv ze bleiwen, also ganz vill ze maachen, wat d'Gehier stimuléiert, well d'Gehier ass e Muskel an ass méi wéi e Muskel, deen och kann trainéiert ginn. Et gëtt d'Konzept vun der Neuroplastizitéit, dat heescht, datt d'Gehirn wierklech kann ëmmer erëm bäiléieren, esouguer wann ee méi al ass. Also esouguer Leit, Mat 70, 80 Joer kënn een nach ëmmer nei Saache léieren. Et geet dann zwar méi lues, wéi wann een 20 oder 30 Joer huet, awer et ass nach ëmmer méiglech. Dat heescht, et ass ganz, ganz, ganz wichteg, fir geeschteg ëmmer erëm aktiv ze bleiwen, also eppes Neies ze léieren, Bicher ze liesen. An déi aner Saach, déi wichteg ass, ass och sozial aktiv ze bleiwen. Awer sozial wierklech, also mat Frënn, mat Kollegen, mat der Famill Saachen ze ënnerhuelen, aktiv, also erauszegoen a sech net ze verstoppen, well dat ass natierlech eng Gefor, déi ganz vill Leit dann, jo, wat se da maachen ass, datt se sech dann zréckzéien an éischter, jo, isoléieren an dat ass net net esou gutt. Dat heescht, jo, geeschteg aktiv bleiwen, sozial aktiv bleiwen, awer dann och nach en aneren Deel, dee wichteg ass, als sech gesond ernieren a vill beweegen, also vill Sport maachen, also eigentlech alles am Fong, wat gutt ass fir eis Kierperlech Gesondheet ass och gutt fir eist Gehier. Ok.
Mojo, ech soen Iech dann villmools Merci, dass Der do do waart an Iech Zäit geholl hutt, all eis Froen ze beäntweren. Dat war et schonn mam Episod vun Mär maachen de Punkt. Merci fir Är Opmierksamkeet a bis eng nächste Kéier bei Mir maachen de Punkt.
Jo moin Här Schmit, hei ass den Dokter. Ech wollt just Bescheed soen, dass däin Epp opgetaucht ass, um 15 Auer bei Är Rendez-vous. Mer mussen den nächste Rendez-vous plangen fir d'Suivi vun Ärer Demenz. Ronn 10 bis 15.000 Mënschen a Lëtzebuerg leiden un Demenz. Wann Dir Symptomer bei Äre Léifsten erkennt, dann zéckt net no Hëllef ze froen.